Häli-hili kroda gidipdir weli. Bular lukmanlar barlapdyr-da, Agam, bizden bejergi aljak bolsaň, ýanyňdan gelnejem aýyrman diýipdir. Biziň krodumyzda jynsy gatnaşyk bolsa, bejergiler täsir edenok diýipdir. Bolýa, saglyk dikelse bolýa diýip. Soň ärine bir korpusda, aýalyna bir korpusda saklapdyrlar. Bäş günden soň äri aýalyna gabat gelipdir kurordyň stalowoýynda. Aý, öýdäki bular-a bulaşdyrdaý diýip. Meň-ä bar dohodym şo satan öküzleriň puly seň bilen kurortda bir söýüşmekdi bol diýipdir. Waý, zyýany ýok kakasy, men agşam-ow arçaň düýbüne söwdanyýa çykaýaryn diýipdir. Dokundyň indi. Aýa o diýip agzym saňa dokunsa Sevdanýa çykyp ýargeleý söýşüp durka bular patrul tutup durar. Onuň agzym köpçülik ýerde etmeläl hereket edýäň saňa ýüz manat jerime bu gelnede üç ýüz manat jerime diýipdir. Oho o nähili maňa ýüz manat muňa üç ýüz manat diýýä. Agam sen birinji gezek tutulýaň bu gelneje üçünji gezek tutulýaň. Başga biri öýüne gelipdir ol aýaly azar berýär diýip iliň heleýi kurortdan kurorda gidip ýör biz bolsa şu mellek dyrmap ýörs diýip. Aýbar gidow diýipdir-de, pul berip iberipdir-de, soň ikinjisine jaň edipdir. Geleý, heleý-ä gitdi, öý boş diýipdir. Ikinjisem, Waý, men kurortda diýipdir. Aý, baryň gidiň-aý diýip. Lug on günden soň aýaly gelipdir welin, kurortda ikinjisi bilen surata düşüpdir-dä bular. Ähli zadyň üsti açylaýyn açylaýyn galyp ýaňky gara adam duwwak bolup durdy bu kim eý diýip durdy görýäňä owadan maşgala kurortda bile boldum joram tanyşdym diýip durdy ýöne ýaman bolgusyz gelin eken diýip durdy. Günde ol erkek bilen ýiti diýipdir-de. Aý, bolýa, üsti açylman ulaýdy. Ikinjisiniň öýüne barypdyr, ol üç açylýan aýnaň öňünde o surat otaýda-da dur diýerdi. Öz aýalyny görkezip, Kim-eý bu? diýipdir-de. Kurortda bile boldum, ýaman gowy maşgala eken diýipdir. Asylly maşgala diýipdir. Bile ýaşadym, jora boldum. Äri bilen bardy, äri bilenem gaýtdy. Dörtsan baja bar ekeni. Bular üç baja bolup körpe bajaňka barypdyrlar. Aýalyň tomus güni ekeni, ol uzak gün içipdir bular. Kondisioneriň aşagynda. Gaýgy maňa tamşyrýan, daşary salkynlapdy bolýar-aý, daşary çykalyň-da diýip, tapçanyň üstüne gurnaşdyrsan-aý diýip, tapçanyň üstüne gurnapdyrlar. Daşarda tapçanyň üstünde içip oturyp galan körpe bajalara aýtdyr öý eýesi, Bajalar ynha arak, ynha çörek, anha saçak, ana halodilnik, ana garjaý. Siz oturyp iýip-içiberiň, men ertir işe gitmeli, diýipdir. Dynç aljak. Ol-a wajy ýatybersin, akşam ýarynyň gününi görersiň. Aý geçip ýatypdyr, ýaňky üç waja dapjaň üstünde içip otyrkalar, mellegiň içinde örükleňňi geçiň sesi bar diýýärler. Mä-mä-mä! Aý keýpi kök. Äý, daway, munça bolanda görä, geçi süýdi bilenem içeliň-laý, diý. Bajaň geçisini emeliň, diý. Äý, her kim aragyny stakanyna alyp, geçini ýatyryp güýlüp-ýenipdirler, gelip ýatypdyrlar. Öň men ýaly ilden namaza turýan biri bardyr-da, geçip barýarka şeýdip seretdir-de, daňyp duran geçä.

Öýlesine beýleki berip, bu çetine serip duran tabyt durandan boş tabyt. Gurban şuň üstünde otursam bolýarmaý diýipdir ol. Indi ýagşa ezilen Gurbanyň gahary gelip duranda, Oturyber mollam, ýaňybir ýatybam geldi diýipdir. Hökmany suratda. Kerim Gurban nepes bir belent ynsan bolan beýik türkmen poeziýaň ýigriminji asyryň yşk mülküniň imperatory bolan Mollanepes. Yşk mülküniň şasy bolan bolsa Kerem Gurannepes ýigriminji asyryň yşk mülküniň imperatory diýip ähli ýüreklerde ýaşan we pikir edýäs sebäbi söýgi ynsanyň ýüregi däbi ýürekden söýmek ynsanyň watany ýüregi söýgüsdä Kerem Gurannepes. Bize şeýle ajaýyp setirleri ýadygär goýdy. Indi biz Kerim agany görmeg-ä nesip etmedi. Welin o döwür radioda sesini diňleýärdik-dä. Gepleýär Aşgabat. Aşgabat wagty bilen on iki sagat otuz minut. Hormatly radio diňleýjiler! Geliň, Edebi çeper gepleşigimizde Kerim Gurbannepeziň Awtoryň okamagynda goşgulary diňläliň. Onuň Kerim Gurbannepes başlaýarda. Ýatlamazdan Bir maksadym bagtdymy Başgana tokaşmakdy Başga söýgiň wagtymy.

Myhman gydyp çaklady. Bahana ýok. Ýumurtgaňyz ýokmudy? Wah, ketegimiz boşukdy. Ýokmy diýip eglendim. Ýoklugyna-da begendim. Bir garypja oglandym. Bar baýlygym Ýaşlykdy. Çynaşykdym, hötjetdim. Şol gyz diýip ötjekdim. Kerim, ýumurtgany nätjekdiň, jumurtgada boşluk diýdi. Ertir ýene nemede, geläýerin ýene-de. Öýden çykdym kümede, gara gözler gaş kakdy. Şonda hatym berdim geregime, azem girdi ýüregime. Agşam iýjek çöregimem,